so panapa tachiti chi taita maarithmetic operators macomparison operators arithmetic ndozviya zvatoshandisa in daily life lese toda kucalculator change kuita fam five dollars chinhu chedu chaita two dollars whats the change chinhu chinyi maoperations atinongoita in daily life tichandisa chi different data then macomparison ndozvekucombare two chi two or more things kuti zvakainzana here kana kuti hazvina kuinzana chiri greater than here kana chiri less than kushandisa masaini atashandisa then ndoda kupinda mumaconditional statements let's say unoda kucheka something whether is true or false handiti kuti you want to perform some certain action if something is true ndopatishandisa atinonzi maconditional statements youare are checking for a certain condition kuti condition is this condition true or false for example kuti zvibatike tinoda toshandisa maarithmetic operators nemacomparison operators atati toshandisa aya zvanamodulus zvazvo tichicheka kuona kuti chini maif statements anoshandiswa sei maconditional statements kucheka icondition handiri so nachiti nditoda kucapture an input from the user tichishandisa mainput function yandaexplaina tozoidisplaya tozo pascreen so toda kucapture a number from the user todetermina kuti is that number an odd number or an even number handiti so the first step ndekucapture a number handiti ka toti number one toistova muvariable name redu nhamu one handiti ka ungori nema you can name anything mumavariables ayo ushandisa marules andaexplaina aya you cannot start with a number but after a letter you can put a number handiti example toti chii since tida kucapture an integer takutocaster toconverta straight to an chi to an integer input yatocapture yaso tonoti chii input tata tochienda number ndiri enter capture number ndakuda kucheka kuona kuti ndakuda ndoda kutoextenda if statement maconditional statement if statement ipapa straight so toda kucheka kuti if number one tikaidivide by two and the remainder madefinition emaodd numbers nemaeven numbers what are this

whereby k is close to 1 unenge uchingoseta k to a different values different whole numbers so ukazodivida 2k by 2 kana ungopika any even number yaunoda iwe ukaidivida by 2 remainder ndi 0 so panapa ndoda kucheka kuti if handitika takutoti nyora maif statements manje so ndo condition takuchisa condition mukati mechini mukasakisa kuma brackets ayo but mupython ukasasamaisa saka togona kumbobvisa so kuti uone saka toti if num one andika number one yatacapture iyo toisa chimodula sign chiya chandakuratidza ichicha mod two kurava kuti tikadivida number one by two and the remainder is one tikatora number iyo tikaidivide by two iyi ndo bullion value yana chikuudza iyo ingati num one num two handiti ka inoritena either a number remember that num one num one mod two percent sign inoreva mod ndo modular sign handini so tikura tikatora number one tikaidivide by two and the answer yatinowana panapa takuikombera na one so panapa tikanowana one handiti listen nam one orit ndisanditangisa statement mirai muone zvipanapa ndisanyanya kumbanya mberi so panapa ndangunodai so ini first of all ndoda kutanga ndaprinda eh, nam one mm, mod two handitika so ndinocapture an input ndobva ndaprinda

pane pobudiswa a true handitika so tiri kuti paif statement anocheka if a condition is true or false so panapa tikana kuti print num one is equals to num two inofanira kubudisa a bullion value ekuona kuti zvinhu zvakafanana here izvi so panapa tava return na true because tikanodivaida num one divided by two the remainder is chi one saka panapa zve zvafanana nekuti panapa pa

handiti ka sa the answer ino return anenge iri false ndo ma comparison operator ino so if statement iri inocheka if a condition is true or false for example pana patiri kuti isusu if num one ukano divider answer yako yaunongowana kana wekombea na one kana zviri kana value ka return ipapo iri true we want to perform some action so panapa tinoti print for example kana kana kana ukadividha ukanowana 1 that number is an odd number handiti odd number is odd handiti like that let's rikatimbonyanyora uh, maif tisati tanyanya kuinda mberi nemaels but rikatirega nditongointroducer statement else for example if this condition ikatadza kuva true you want to run some other code again kutest another condition for example let's say kuti kana code iyo yaramba kurana you want to run some, some other code kuti kana number iyi isiri even then it's odd it's either two so if num one yaramba yaita odd yanditika kana ikaramba kuita odd kureva kuti it's even so unotongoona kuti print chi num is even so toda kurana unotesta vesa 6 num is even uona kuti panorana muelse block iri remember indentation yandaichitaura yaya waona kuti mukati meif statement ndabva ndasiya maspace ari panapa Paicham ndo manakira akaita paicham paunongobaya enda inokiisira yoga maspace inotongonokuratidza case paunofanira kuenda so panapa paukatarisa print unouya ari under if this if statement so panapa tiri kuti if num one mod two ansa yacho kana yaunowana ipapo ukaikompera na one kana kana ansa iri one handiti kana ansa yaunowana panapa pana mod two kana ansa iri one then that number is odd else if the number is not odd wonorana muelse block rine num is even andini so kanorana panapa tikanorana tikanoisa odd number odd number ndovana 5 7 anditika num is odd because panapa payanodivider by 2 ikadii ikabva yawana the result yedu iri chii iri 1 so ikanokombera 1 na 1 zvosara iri chii 2 so kana paya paya pamazoona ichizvienda kunoprinda kuti num is even for example panapa kandiine panapa ndinoisa six handitika andiona paprindwa num is even zvaitika panapa ndezvekuti aenda muif statement munomu tarisa chifukoloni chifukoloni chinoreva kuti ndopaperera if statement ukatarisa chifukoloni chino ichichi and ndanyora if you ndobva ndaisa condition panapa ndobva ndaisa chifull colon toreva kuti ndopaperera if statement yangu if not if like if statement yose ndopaperera like chicondition yacho ndakuda kupinda mukati mubody yeif statement manje kuti if this condition is true we want to run this code ndomaoperation maoperator ainoita so we want to run some a certain code when some condition is true kana condition iyi ikaramba kumitwa toda kurana another code tichitesta different types of condition example let's say nepamachemical industry you want to test kuti kana ph pese kana ph ya this level you want to do this mixer this and this ameno zvanenge da mixer mixer so unenge uchirana maif statements akasiyana siyana so unozova neautomated system yekuti inenge yakungorana yega because unenge une macondition aunenge wakaiseta kuti if this is true do this if the time is 12 ring the bell if the time is chin ring the alarm ndopamunozoona maalarm aya achiringa aya maif statements mamwe acho anenge ashandisa kuti if the time is 5 am turn at this true then yobva yatanga kuringa achibherarera maelectronic alarms like ma ari mufoni futizve so ndoma if statements mashandiro awa so this statement payaita paprintwa kunzi nam is even yaenda panapa ikanokombea this two zvinokumbira 0 na 1 zvikaita false so kana zvaita false if statement block racho mukati umu hamucharaniwi code iri mukati meif statement haicharaniwi yakuenda unotsvaga somewhere zvekurana kana pachine something so panapa taisa else so anzi